Brilliant. Mae um, pobl yma, um, maen nhw'n mae nhw mix o pobl sydd dod i'r paned i blaned, um, sy'n digwydd bob mis, uh, dydd Mercher, uh, chwech o gloch, ac ychydig o pobl um, newid, um, ychydig o pobl um, mewn cymuned sydd eisiau just clywed be mae um, yy doctor Cymraeg enwog yn cael yn yn yn yn deud heno. Sut oedd yy pan oedd 'di blannu'r blaenau cyntaf i chdi? Blinkin heck!
Fi on the spot! Lo- f- fel pob tro dwi'n siarad efo efo grwpie ffantastig fel hyn dwi dwi byth yn gwbo be i ddisgwyl, um, sut mae'r gynulleidfa'n mynd i ymateb i whatever it is I talk about. Yeah. Ond, ond wir, mae... Swn i'n hapus i aros yma am, am, tair, am y tair awr nesaf, chwarae teg. Mae, mae jyst bod mor, mor croesawgar, mor agored, a, a, a jyst bod yeah. pobl yn yn nodio efo math o beth yeah. dwi'n dwi sôn amdano fo, i o bod bod pobl yn teimlo pethau tebyg i'r daith dwi wedi cael, yeah. um, ac, a bod nhw'n gwybod pa mor bwysig ydy'r iaith Gymraeg i, i fi ac i ni fel, fel gwlad hefyd. Yeah. So, jyst i gael y cyfle yma, dwi dal... Yeah. It's been a day, Nina. Oh, mae'n pwysig i siarad am Gymraeg. So efo efo um, egni, efo passion, yeah. fel... Yeah. Ond eto, pan ti wedi blino hefyd, a pan ti'n drist, yeah. a, a pan ti angen ffrind, a pan yeah. ti angen coach bach neu beth yeah. bynnag, you know, ma, ma, pan dwi'n deud bod y Gymraeg, bod yr un mor bwysig i siarad am y Gymraeg ac ydi ei siarad yn Gymraeg, dwi ddim yn trio tanseilio y Gymraeg, dwi'n trio ddeud bod siarad Cymraeg ddim yn werth o, wrth gwrs mae o, ond eto mae yna mae yna elfen o dyn ni angen deall ein gilydd a, a bod ni angen, weithiau ti angen perthynas cyn mentro i i siarad iaith sydd ddim yn naturiol i ti ar hyn o yeah. bryd. Ond on just o ran hyn, just y ffaith bod hyn yn bodoli, a, a ffaith bod pobl yn cefnogi'r peth, os, os oes unrhyw un yn yr ardal, yn ardal Blaena, neu hyd yn oed ym Mhorth Madog os dyn nhw eisiau, yeah. um, mae ma hyn yn, ma hwn yn, yn, yn, just yn, yn werth dod ato fo, chwarae teg. Mae yeah. ma, ma just lyfio, mae mor groesawgar ac uh, Dwi'n gobeithio rŵan bod, bod lot mwy o bobl yn dod, cos diolch byth, fydda i ddim yma tro nesa, so you're off the hook already. So, just, just y pobl hyfryd yma sy'n mynd i yeah. bod yma, so yeah. just mae pobl yn deud wrtho fi weithiau, o, diolch am wneud beth ti'n neud, a mae hwnna'n just, mae'n ma mor lyflu, ond diolch i chi am beth i chi wneud, really. Oh. Like, dyn ni angen pethau fel hyn, oeddwn i'n siarad amdano hyn ar y dechrau, a, a just, mae llefydd fel hyn yn mynd i gadw'r iaith yn fyw ac yn, dim jyst yn fyw, ond yn, ond yn fywiog yeah. ac, ac, yn, ac yn naturiol ac yn groesawgar a phob dim fel yna. Yeah. Dy, dyna be mae hyn yn, yn gallu gwneud. A dy, dy, dy chi yn rhan enfawr o, o o o o hanes y y Gymraeg jyst trwy bod yma, wir. Ie, be ni, be da ni, da ni'n trio neud yn Paned i Blaned ydi setio fewn, setio allan um, gofod i pawb jyst yn um, eistedd lawer, amlacio, mae ddim gwersi, mae na mwy jyst cyfle i eistedd lawer yn y iaith o cymuned ni, ac jyst dechrau um,

Doctor Cymraeg yym hefyd so o'n i'n mor falch a hapus bod mae Doctor Cymraeg yn dod heno ac yym ie jyst i yym cysylltu efo ni yym yy i symud ymlaen efo efo hynna.